The case wey we dey handle on top our backyard this morning na the case of um, one 23 years old girl uh, when e be say when she be 13 years old when she be 13 years old um, uh, she dey waka she dey every time wey she dream she dey see herself for inside graveyard every time wey she dream she dey see herself for inside graveyard now um, um, uh, then at the age of 17 somebody come rape her Yeah. At the age of 17, somebody can't rape her. Now, the person will rape her at the age of 17 um, um, leave and comot the con dey talk say uh, uh, the parents of the boy wey rape her con talk say make the boy go swear say no be him give the girl the the seventeen years old girl belle so the boy come go come come swear come talk say not be him give the girl belle as e put say as e talk say no be him give the girl belle two days later that boy come die for accident now the pikin wey the girl come born the pikin wey he born come dey deaf and dumb now after that boy die after the boy die wey after the boy die wey um, eh, the parents of the boy now come dey vex for the girl say na the girl kill their pikin yeah. come talk say uh, in fact say wetin go happen na say uh, say no man no man go ever look the girl eye again and since that time anytime wey the guy is anytime wey the girl sleep um, um, um, um, dog she dey she, dog dey sleep with her mm. dog dey sleep with her for inside dream. dream hello my sister how you dey.

ten years na im be say e start when you be ten years ten years old because if na uh, thirteen years old. The- I'm 23 now. It started when I was um, 13 years. Eh, eh, so e no be ten years na na na five years ago na the thing dey happen na if na te if you start when you be eighteen years eighteen years uh, minus 13, I started 13, 13 years. oh thirteen years when you be thirteen years Yes, sir. so na wait is is you

Whose church be that? For Lagos here? It's in Port Harcourt. Okay, what of for Lagos here? You don't attend any church. Go tell them what you they go through for Lagos here. No, I've not. Okay. Okay. Okay. Uh uh uh what you will go do now say what you will go do now say um we go open phone line uh, just dey listen um, uh, any advice when e be say person fit advise you on how to follow this matter and anybody uh, wey know how to either na deliverance or na spiritual something but that dog own for how long that dog own don dey go for. this is um, about five years going to six now. and and and that dog own na after that man bin rape you wey you born na e start. yes

Oh wow. na dem force that boy to swear so. na dem force the boy to swear so na the swear wey the boy swear na the repercussion na im kill am. hey they they carry the transfer the aggression on this poor girl. on the poor girl so they come keep the boy now ah, na when dem collect the boy na when you born am abi na when their son die.

Yes, it was like after two months that my mom now find her because my mom did not give us the access to be make her our friend. We can't tell our mom what is happening to us. So after, was, so so after, make make make I understand. Um, after the boy rape you eh um, eh, eh, you you don you come carry belle and you no fit tell your mama your mama yes. see, your mama see you when okay your mama don die that time na after the yes, boy no, rape. she was still alive then. okay now and your mama see you when you carry belle she she know say you carry belle.

Uh, Moku dey hear advice from people. If we need come back to you for questions, we go still ask you questions. Now, your your your your boy, your picking way day with the parent. Now, since the, all this thing happened, you don't ever go meet the parents of the boy. Um, um to do anything to beg or anything when i

why you never tell why you never tell am about the dog issue wey be say na that one gone na na na because na because e know say as you take talk you say the mama of your pikin um, pa, um, um, papa talk say no man no man go fit near you again and yes. no man go fit keep you now na that one na be the major problem exactly. for you right now

okay you don go any spiritual place go tell dem say see wetin be your issue i don't even know any spiritual place hmm. okay e get some numbers wey i go text you or why i text you you see am abi Yeah. eh. I will check. Now you go check am. You go check am. I go text you. You go check am. Um, eh, make you make you call them later. Talk to us. Advise is our sister. Na diplomatic I dey go back. Diplomatic. Ngwa talk to us. Okay, far papa eh. Mm. You no get any of uh, sister or brother.

Yes. Talk say she never go church for the problem, like for the issues where she dey go through. You understand? Now mm. she talk. I dey follow now. I hear and number two is there. She need to go do something like spiritual things for her body, for her head.

yes see the thing stop. yes then give her one oil the, the thing wey stop that time na the um prayers and oil wey she dey yes the and and na dem take am go church because of the graveyard wey she The dey graveyard something, all na those the one. graveyard not be the dog own

uh, with God, all things are possible. You know, say, eh, I want to talk something. Fasting and prayer, beautiful. Make her, make she go this church, beautiful. Make she go here, beautiful. Yeah. If you never spend 1,000 naira to take for buy airtime for your phone before, you go see person wey spend 20,000 take buy airtime and say na mumu e be. Mm -hmm. wetin i dey try talk you never dey the position before so so you so you no go really understand you no go really understand but from your own understanding think am well if na you wetin you go do Exactly. so that the person go try e could maybe say na the one wey you advise na him go enter. Now you go fit enter. Uh-huh. Good morning, Okane, the robust man, and um, uh, Madam T. This girl should look for a very strong church

inside some people dey argue whether god na devil at the same time and uh, uh, some people go tell you say god na na him be devil at the same time uh, some go tell you say god na good and yeah, god self god himself na good and bad him be god wey you dey serve wey say all holy god no god is holy but god also get good and bad na god go tell you say i am both light and darkness I am both good and bad. I bring good and I bring destruction at the same time. So you inside every human being now that bringing bad and bringing good dey inside because na who God be. If you give the God part of you power, then good go happen more. If you give the devil part of you power, then bad go happen more. Where I dey go? Where I dey go na say god create you in im own image who you be na who god be so if god fit talk say let there be you sef can say let there be and believe in it so wetin i try talk to am say this girl our sister vivian na fit talk say she but the only thing na say she no get the faith she no get the power enough the to base help the base no dey the there base no dey so she no fit help herself she no fit help herself adibishi dey don dey build her faith dey come say you can do this yourself you can do this yourself you can use your tongue and cancel everything she for fit do am. yeah what do they call the the latent or inherent stuff you dey in every man. in everybody. Na, na you get, so now you go trigger am. na you go trigger am na you go. You na know. be that base when we dey talk so if you no trigger am that base no go dey there so you no you no get any structure when you go lay on that place. yes. like labour party wey dem say no get structure you no get structure for to take. i not send that one wetin i dey talk for you oga dey do that i not send that one wey na talk here dey different. anyway good morning oga dey do and co if i'm not mistaken i mm. thought i heard the girl say it was since the man raped her and died that the parents of the boy told her she killed

so mm. after the mama come die four years later the oil don finish, finish. the thing come come back. Again. like say the oil dey gone this guy who born this guy. like say the oil dey the guy for no i'm not sure say anything go fit happen to her. anointing for. so na protection wey be dey over her ah. na im be the mama wey die. When die. Mm. that mother hen that mother figure that protection not there again. anyway all of una when e be say dey there um, um, that our sister when be say we dey handle her case right now when be say the matter scatter full everywhere um we don give her the number of one prophetess uh, wey she go talk to and also um, the number of um, akwa ibom people when e be say uh, dey for lagos wey go fit direct her people wey know because the only problem na say she no get guidance she no get people wey be say dey help her yeah she no get people dey help her and you una know say one thing wey we stand for on top uh, this show for our backyard na to help everybody wey dey suffer one thing or the other if you dey suffer we dey protect everybody wey dey suffer one thing or the other if you dey suffer rape if you dey if domestic violence any injustice or the other na wetin this show dey about and i mean we don dey do this thing for how many years to come now years